Wala wala wala wala. Şu deprek çalmagy aslynda özüň saýladyňmy? Başlady öýtmän gepleşige. Aý men bara ne ýene kak papal bir gün öýde bilýäňmi depba köne depbady welin aý çalyp otyrkam kakam geldi üstümden aý bilýäňmi. Ondan aý sen çaljak zat diýip öwredip başlady da ondan. Öwredip başlady kakaňam çalýarmy? Ýok kakam gitara çalýar ine. Hä tüwel.
Onda öň öýde çalan wagtyň goňşularyňyzy bimaza edeňokdyňmy? Aý etýädik go. Pişat diýenokdylarmy taňky tuňkyňa? Aý o wagt o ýerde kän bir munýalak nemede-de ýokda. Indi öýdäkileňem näme günortan ýatany bolýar, turany bolýar onuň. Ýa o işikdäki jaýda ýa ýataga gidip çalyp şeýdip öwrenip mellegiň aýagynda zatynda öwrenip şeýdip. O wagt ýöne bu wagtky ýalak, edil muny ýalak baraban zat-da çalyp öwrenmedim-dä men. Nämede çalýardyň? Maşynyň balony bar-a tekeri. Hawa. Şoňa bilýän hek bilen şeýle towalak-towalak bellik edip, şeýle lakki-lakkiňeje edip. Eliňe-de elektrod alýardyňmy? Elime-de taýak alyp ýasap, taldan ondan-mundan şeýdip ýasap şeýdip. Aý owadan bolsun. Boljak oglan näme öňünden belli diýýärler.
Şu owadan owadaky bolanja zatlardan emelleşdirip öwrendik. Söýt çalmak üçin barabanlaň haýsy görnüşi has gowy bolýar? Markasynda zadyna tapawut barmy? Hawa. Nähili görnüşleri has gowy? Men-ä Yamaha çalýan. Bu Juwoý barabanymam Yamaha, elektronny barabanymam Yamaha firma. Ýöne başga-da ýaňky DW diýip bar, Pearl diýip bar, onuň kän firmalary, ýaman kän. Meniel diýip bar. Bahalary gymmatmy? Her hile nemede şuň materialyny agajyny agajyny oýnaýa mat nemesi bahasy. Edil şularda ýa-ki akustik barabanlarda agajy her dürli agaçdan ýasalýada gowy üýtgeşik ses berýänler bar.
Barabandan başga haýsy saz gurallary çalyp bilýäň? Aslynda bara men öler ýaly başga saz guraly çalasym gelýä. Şeýle höwes edýän özümem. Barabanda bara bir Bir aýdymyň heňini düşündirmek kyn gaty. Heňini hiç hili kyn däl, düşündirip bolanok absolýutno. Hiç hili düşündirip bolanok-da şu wagt plan aýdym çalyp ber diýseler, barabanda diňe şoň ritmini çalaýmasaň sazyny hiç zadyny çalyp bolanok. Şoň ýalak bir islendik bir saz gural çalasym gelýär şoň ýaly heňini aňladyp bolýan. Ýöne gynansak-da, plan zady ýok, plan zat çalybilýän. Hakykatdanam şo zady çalyp oňarmasaň men şony çalybilýän diýmek bir dogry zat dälä.
Atajan, indi aýdalyda Howwa ýok rubrikasy. Bu rubrika bilen tanyşmy? Syryň açylýan ýer diýýämiz.
Sen pikirlenmänjik berilýän soraglara çaltjak jogap bermeli, bir minde ýetişmeli, Hawa ýa-da ýok diýäýmeli. Hany. Başladykmy?
Hawa diýen bolýar.
Wagt gitdi.
Meşhudyňa begenýäňmi? Ýok. Söz berip sözüňde durmadyk ýeriň boldumy? Ýok. Halamaýan aýdymçyňy öwüp gördüňmi? Hawa.
Kimi?
Başgalaryň işine burnuňy sokmagy halaýaňmy? Ýok. Başga at bilen Instagrama girip kommentariýa goýup gördüňmi? Ýok. Sende jogapsyz söýgi bolup gördümi? Ýok.
Uly möçberde pul ýitirip gördüňmi? Hawa. Näçe? Orta mekdepde okaňda bäşik çyzdyňmy?
Hawa.
Birine syryňy aýdyp bereniň üçin ökündiňmi? Hawa.
Begenjiňden ýaňa uly sesiň bilen gygyryp gördüňmi? Hawa. Edil şu wagt saklaýan syryň barmy? Ýok.
Näme diýip soraýaň? Hawa diýdim. Kino görüp aglap gördüňmi? Hawa. Özüňi gowy kaka diýip hasap edýäňmi?

Atajan, şu akustik barabanyň bir rowaýaty bolmaly sende. Men çalarak eşitdim. Eger mümkin bolsa aýdyp bere. Şu barabanda bar a, ana şu nemelerem şol goýup gitdi o plastikalaryny, ýüzüni şo çalyşdy. Maňa soň podarka diýip aýyrmady-da. Menem şondan ýadygärlik alyp galdym. Bir Sergeý Lazerowyň barabanşygy bardy, Tim Iwanow diýip. Şu bäri konserde gelenlerinde gözleýärler, baraban gözleýärler ondan. Özi baraban getirmändir.
Özi getirmändir, özi diňe şu tarelkalaryny getiripdir. Ýany bilen barabanam bärden nemedir diýip. Ondan jaň etdiler. Ondan menem

Aýdym-sazyň düýbi-dä. Hawa.
Fundamenti.
Hawa, fundamenti.
Indi daşary ýurtlarda üns berýän welin, olaryň orkestrinde baraban esasy rol oýnaýar. Şeýlemi? Karol muzika bas diýer-ä, şu bas boçka bilen bas gitara aýdymda birinji gerek zat-da. A ýöne biziňkiler näme üçin esas edip ulananoklar? Esas edibem çalyp bolýar, üstünden çalman. Gönem edip bolýa. Ýöne oň üçin orkestr düzmeli bolýada. Näçe köp adam üýşürseň, şonçadam ýaňky finans ýagdaýym, nimedem gymmatlaýar. Gymmatlap barýada.
Onuň näme şu estrada görnüşi diýip gysylyp, gysylyp, gysylyp, üç adama, iki adama ýa dört adama süýşürip, süýşürip şoňa getirilen-de. Toýlarda zatlarda şu wagt men üstünden çalman diňe ritm çalsam basist gerek iki sany klawişa hökman gerek onuň solo gerek onuň ýene ýanyna nagara bormy ýa darbuka bormy hökman perkussionist biri gerek kömekçilaý köpelip gidip barýada alty ýedi bolup barýada edip bolýa hemme adam edip bolýa ýöne Şo öňden gelýän bir däp bolup galypdyr-da bizde. Menden öňki sazandalaram şeýdip çalypdyr. Bizem ondan şolaryň yzyny ýöredip gidip ýörüs. Ýöne ýaňky ýaly-a etmegem planymyzda bar. Hawa, mesele-de däl, edip bolýar. Nesip bolsa-da edibermeli. Hawa, gül ýaly studiýaň bar eken Atajan. Indi nesip bolsa bolar-da rezultat.
Käriňden ýüz döndüresiň gelýädimi?
Aý men bar-a hiç aýdym-sazdan daşlaşyp bilmedim. Ýogsam ýaňky bir söwda zadydam agalarymyň hemme söwdagär bolansoň bar-a meni şu söwda geçirjek bolubam neme etdiler, jan etdiler. Aýlanyp dolanyp ýene-de şu sungata gelýän-de. Arasynda goýan ýalagam etýäň. Ýöne ýene aýlap durarym, ýene şu sungat. Magnit çekip dur diýýäňmi? Hepdede, aý hepde-ä diýmäýin, üç günden bir gezek toýa gidip ýa bir çalyp durmasaň ýüregiň gysyp başlaýar-a. Şu ýene bir zat soraýyn, toýdan ýa konsertden öň, çalmazyňdan öň elleňi gyzdyrýaňmy, maşk edýäňmi bir tonusa gelmek üçin? Hawa, aý şol nemeleri, kakulary bar edil. Etmeli. Düzgün boýunça welin ýöne toýda zat däl ýa neýdemzoň. Aý toýda indi näýlek diýeýin başyndan göni bir çalt nämä geçilip gidilenokda. Toý açaňdan lezginka zat diýip duranoklar-da ondan birazjyk pessaýyrak aýdym-da onda şol pessaýyrak aýdymlarda seňem eýýäm iliň birazjyk öwrenişýär zat edýär. Barabanşik bolsaň bäş-alty aýdyma bar-a. Şu barabanyň durşuny sazdak geçirýäň-dä bilýäňmi? Sebäbi şol ýer nä tekizräk bolýar, ýene bolýar şu biri eýdip dur, biri beýdip dur. Eliň boş geçip dur-da, onnoň şol bäş-alty aýdym aýdylýança şo ýene gowşadyp, bekedip, şeýdip sazlaýançaň bir ýarym sagadyň gidýär-le. Başlaňdan soňam. Aý tüweleme toýlarda derläbem çalýaňda. Hä. Logaňda ýürek urşunyň şekili bar eken. Ýürek urşuň şekilem däl ol näme sesiň sesi sesi aňlatýada. Hä ses ýazaňda. Hawa şu sesi zapis edýäňä. Hawa. Sesi ýazgy edeňde ekranda şo nemede görkezýäda sesiň Suraty. Beýikligini pesligini.
Ýoo. Indi şu akustik baraban bilen elektro barabanyň nähili tapawutlary bar? Elektro baraban aslynda şu elektro barabanyň içinde hemme zatlar şu akustik barabandan alyp oňa ýazýarlar. Şo şuň şeýdýän bolanda näçe sany ses bar-a ýöne şuny ýekeje gezek şeýdip urýarlar da muňa geçirýärler. Muny ýalak gowy bolanok ýöne onda çalmak aňsat bolýada muny häzir düzmeli nastroýka. Indi iş köpräk bolýa bu žiwoýyň, žiwoý barabanyň. Elektride bir gezek sazlap goýaň, nirä barsaň şo çykyp dur-da. Bu depregiň ady näme? Bul neme, Koange.
Hindiler köpräk ulanýar öýdýänim. Ýok, bul afrikanskiý. Afrikalylar. Aý, neme, Latin Amerika da, şo taý. Biraz açyk çalyp bolýamy? Çal sazanda diýeýin-de.
Eýranlylaryň ritmini çalaýyn-da şeýt Ay bulam Bulam akustika girýärmi? Hawa, hawa.
Bulam hemmesi akustik. Ay istenik saz guralam çalşyňa bagylay. Kim goşan agar edip çalyp ýör. Bizi toýda çalyp ýör. Her kim gerek zadyny bilen ýa gowşat, gowşadyp başga sesini sazlap, özüňe gerek zady alyp çalyp bermeli. Istenik zadam bolsaň bolupdyr. Şeýtýän toýda çalynýan zadam bolupdyr. Atajan, gel bärik. Toýda ulanýaňmy? Ýok, toýa kän äkidemok. Esasy ýazga zada. Aý şu haýaljak aýdymlaň zadyň başynda diýdilen bolýa. Aw, aw, aw.
Aýdyma geçmek üçin. Ha, sen aňardan we her ikisi ýerdiňde bäden aňar. Men ters ýeripdirin ha. Toýda baraban çalşyň bilen ses ýazgylar studiýasynda baraban çalşyň tapawut berýärmi? Hawa.
Nähili?
Toýda bileňmi adamlar zatlary görüp birazjyk başgaçarak bolýada. Hil joşýaň zat etýäň. Studiýa girýäň mundan eýýäm. Aljyradyp ugraýar-a o. Näme, bir zat çalýaň weli birhili öňki sazyňda ýene şo bar-da bilýäňmi, öýe gelip diňleýäň weli. Äý, ýok, başdaky plan sazda-da şunýalak gitdär-ow, şu solo gitdär diýip, täzeden jaň edip am ertir ýene barýandyryn diýip. Şonýaly. Ylham geldi-laý diýen bolýaňmy?
Äý, meňzeş. Bolýana ujurnya studiýa ýaýdandyr ýala edil toý toýda bar arkaýyn çalýan şu studiýa zada girýan mana jogapkärçilik artýada aý indi
ýaýraýada ozon sähelçe ýalňyşlyk bolsada gitýada birde bir gitdi ondan saklap bolanoga köpelip barýada wirus ýaly ondan oňa geçip köpelip barýada TikTokda video geýreşýär diýýär. Bir gitdigi soňra soň şu ýaýratmakaň näme ýalňyşlygyň bolsa düzedip ýetişmeli.
Toýda baraban çalyp durkaň. Başga zatlar hakynda pikirlenip bilýäňmi?
Mende kän bolanok. Ýöne Äýleýin asly barabanşikler tagam kellesi bar-a dörde bölüngidär olam bilýäňmi? Elleri bir zat çalyp durýar, aýagy bir zat çalyp durýar onnoň başga zat pikir etmez.

Özüň asyp çalaýma. Şundan sirtmege diýip asyp çalaýmasaň başga wariant. Ýok, restorandan ýüp sallan. Ýok, ondan ýüp sallan orada. Mine toýa kim gelýär eken? Atajan Eýýup gelýär diýdim. Ya bärlerini aýyra ber. Şu aýyr aýyr diýen bu aýtan beter bolýar.

Sagdyn towuk iýmek seniňem sagdyn iýmitlenmegiň diýmekdir. Nurganat hususy kärhanasy Braziliýanyň ýokary hilli, organiki iýmitler bilen iýmitlenen Frangosul we Seara atly halal gril towuklaryny örän amatly bahadan müşderilere hödürläp başlady. Nurganatyň müşderilere hödürleýän Frangosul we Seara atly towuklarynyň aýratynlyklary bilen tanyş edeýin. Tutuş etli. Tagamy lezzetli.

Seni näme zat üçin halaman söýmän bolýa? Aý mende edil bir erbet görülýän häsiýet bardyra öýdemok. Başardygymdan şu adamlara gowy häsiýetlerimi görkezmäge çalyşýan. Aý adamlar baha bermelidä galan zadada men erbetmi ýa gowumy ony diňe adamlar gowam diýip biler erbedem diýip biler her kimiň öz pikiri barda. Men bir sluçy aýdyp bereýin, ýaňja-da boldy şol. Asyl maňa bar-a, gaty her kim maňa diýýä şony. Her kimem maňa diýýä, sen diýýä, ýaman ulumsy-laý diýýä. Ulumsy diýýäler welin ýa gürleşýäsem welin, senden ýumşak ýok eken zat diýýä. Ýaňja-dam toý. Ýaňja-da toýda näýlek boldy. Ýöne sesimi çykarman şeýle prosta otyryn şeýle. Ýylgyraňok diýendirler. Ýa o näme üçin nastroýeniýaň ýok, ýa ýadaw öýtýän zat diýýärler. Ýogsam ýadawam däl, hemme zadym ýerbe-ýer şol bir hili ýüzüm agyrmy, nämemi. Ýa adamlar Ýany şeýdip ýylgyryp zaýat görüp ýörensoň bir hilräk. Şoň üçin menem bana şu ulumsyz diýdirmejek bolup mydama ýylgyryp ýörün. Tanamaýan adam bolmaly salam aleýkum agam diýip. Bir laý toýa barsamam bana ulumsyz diýdirmejek bolup salamlaşyp ýörün. E menä asyl seni tanamda Şadyýan oglan diýip tanaýanda. Aý indi Päliň pes.
adamlaň içinde her hili garaýan bar, birinji gezek görýän bar, ýa daşyndan görýän bar. Ondan kiliwe düşürdin ya bir syomka bolsun pastaýanna köpräk ýylgyryp düşýän da o. Ýylgyrman düşdügim ýöne şeýle spakoýn durup düşdügim ya ya do ya nastoýeniýa ýok diýip başlaýarlar. Biz birinji diýýän zatlar ulumsy diýýärler. Onuň şu ulumsy diýdiremejek bolup bara ýylgyrasym gelmedi de ýylgyryp ýörün. Bu manada sende bir Söýmezlik üçinem, halamazlyk üçinem hiç hili sebäp ýok-da. Äý şu neme tarapy şu ulumsylykdaý men özümem kän halamok şu ulumsy bolsalar halamok hiç. Olam sende ýok. Mende ýok ýöne men şu ýylgyrman durdugym bilen ulumsy bolýan. Şoň üçin bärä passiýanda şu ýylgyrybrak gezýän-ä. Adamlar bardy geldi ýene şunýaldyrak Ýagdaýyma gabat gelseňiz. Şu ulumsy däldim şol. Ulumsy boldugym däl, prosta şu durşum şol. Şeý diýip durýana. Şeýip dursam şu spakoýn durşum. Ýöne her kim şu ýylgyryp görüp, baý, indik bolup duranda käbir ýerde zatda şeýle serýoznyrak durýanda, ýöne hiç zat etmän şeýle ýylgyrman durýan boýun. Bir ýere gülümsirap duran ýalak kabul etýärler köplençle. Onuň şu ters düşünmäň diýjek bolýan. Onda dogry düşüniň adamlar. Aýny edil hemme kişä gowy görünmek mümkin däl ýöne başardygymyzdan her kimem şu azda kände bir näme ýagşylykda ýatlaryňdan kem däl-ä. Illeň pikiri seň üçin wajypmy? Hawa. Näme üçin?
Biriniň pikiri käw köp adamlar üçin biriniň pikiri wajyp däl. Menä wajyp görýän. Her kimiň bir öz pikiri bar-da. Menä illeň pikiri bilen gyzyklanýan. Naprimer, men hakda nähili pikir etýärkä diýýän. A sen hakda Gowy zatlar pikir edýänler bilen gyzyklanýaňmy ýa. Ikisi bilenem.
Erbet tarap ikisi bilenem.
Gowy zat hakda pikir etýänler bilenem gyzyklanýan erbet zat hakda pikir etýänler bilen iki esse gyzyklanýan.
Sebäbi?
Şol erbet pikir etýän adamlar naprimer men hakda biri erbet pikir edýän bolsa şol näme üçin men hakda erbet pikir etýäkä diýip men özüm şoň pikirini üýtgetmek maksady bilen meni şu wagt biri halamaýan bolsa, men şoň bir gowy göräýjek bir zadyny edip, şoň göwnüni tapmak isleýän-de, şol maksat şol, sebäbi.
Göwünimi. Sebäp şol. Edinäýmeli häsiýetim bar eken. Aý, ýok. Gruppaň içinde kollektiw bilen çalmak nähili seň üçin? Gowy. Ýaman gowy. Näme ýekäň çagyň çykmaz diýýär. Üýşüp çalaňda hemme zat başgaça bolýar. Hmm. Üýşüp beli bileje agzy ýür bolup bir zat çalsaň ýerine düşýär-de. Hmm. Gowy zat döreýär.
Meň üçin näme? O meň üçin üýşüp çalmak gyzykly. Ýaman gyzykly. Çalmasaň hem bolmany gürrüňe edip gidýär. Bir döwür Maro dagy bilen gitýän wagtymyzda, aý, ýedi-sekiz sazanda bar-da, ony üýşüp dünýäläp oturýas. O wagt bedewde başky studiýam bar-da, ony gelip bar, üýşüp oturyp, ýaňky dastawka etdirip, çörek iýip, daga dazalam hiç zat etmän öýe gaýtýardyk-da.
Durmuşyňda dünýägaraýşyňa täsir eden adamlar boldumy? Kimler? Aý durmuşymda bar iň köp gyzyklanýan zadym barabanna dep çalmakda iň köp gyzyklanýan zadym. Nädip çalmaly, näme etmeli? Nazar Rejep diýip bir barabanşik bar, halypam bolýada men. Üç-dört aý bärdeke gatnadym, öwrendim. Şol adam maňa zähmet çekip islendik zadam, islendik saz gural bolsun, islendik Aýdymyň depi bolsun islendik zady çalt bolýandygyny maňa dakazat etdi-dä. Şu wagt bir nemäni görseň, daşary ýurt bolsun, ýene bolsun bir üýtgeşik zat çalan birini görýäň-ä. Aý ýok men muny oňarmaýanyn-aý diýip goýýardym bilýäňmi, muny ýaly çalyp bolmaýar ýa muny ýaly edip bolmaýar diýip goýýardym. Şol adam maňa islendik zadam başaryp bolýar. Ýöne birazajyk yhlas etmeli, zähmet etmeli. Hudaý tarapyn berlen diýibem bir zat bar. Hawa. Köp kişä Hudaý tarapyn berlen. Onuň ýöne köp zadam zähmet çekip gazanmalylar. Şoň dep çalmana bolan garaýşymy öň başgarak tarapdan garaýardym, men has bir üýtgeşik edip düşündirdi maňa. Näme mit götdi dünýä garaýşymy. Göz ýetimim giňeltdi de dünýä garaýşym wapşe başga zat edip goýberdi. Özem bir zat diýdi. Sen diýdi diňe diýdi. Dep çal ýüregiňde näýlek bolmak isleýän bolsaň, şu derejä barýançaň günde zanyma set diýdi. Şu wagt men Kän çalamokda zanimasiýa, wapşe edilenok. Diňe toýa gidilip zat edip bu ýerde. Şol ýüregiňdäki barabançy bolýançaň diňe zanimasiýa et diýdi. Şonda diýdi, ýüregiň rahatlyk tapar diýdi. I mundan diýdi, ýigrimi bäş, otuz ýyl geçensoň ökünmersiň diýdi-de. Şu wagt ýüregiň rahatlyk tapdymy? Edil şu wagt ýürege jaý däl şu bolup ýörşümiz.
Atajan indi aýdalyda täze bir rubrika antonimler we sinonimler diýip bir täze rubrika antonimler bilýän garşydaş sözler bolýar sinonimler hem manydaş sözler bolýar indi häzir men e, garşydaş sözlerden başlaýyn men bir söz aýdýan sen şoň garşydaş sözüni aýdýan edil şoň ýaly Manydaş sözlerde-de men bir söz aýdaryn, senem manydaş sözüni taparsyň. Özem çalt ýagdaýda tapmaly, pikirlenmeli däl. Derrew tapmaly, derrewem dowam etmeli. Başladykmy? Başladyk.
Taýynmy?
Bilmesem geçiň diýä. Ýok, geçiň diýle, ýok.
Tapmaly. Boldy, boldy.
Aha. Akylly.
Akylsyz.
Akmak.
Söýgi. Ýigrenç.
Aha.
Dost. Duşman.
Begenç. Gynanç. Şadyýan.
Gamgyn.
Işli.
Işsiz.
Gepçi. Gepçi däl. Dymma.
Ha, dymma.
Batyr.
Gorkak.
Hor.
Taýaw.
Dymmak. Gürlemek. Ýöremek.
Durmak.
Ylgamak.
Oturmak diýýär.
Gyzykly. Gyzyksyz.
Beýik.
Pes.
Irden.
Agşam.
Sada.
Sada. Sada. Köp bilmiş. Mekir gaw. Mekir aýşada.
Dilçidiň bildir ýa. Aý ýok.
Ine bula garşydaşlar dur. Häçe ýa aldyk ýa aldyk. Indi Manydaş sözlere geçeli. Sinonimler. Mhm. Taýynmy? Taýyn. Gitdik onda.
Gitdi.
Söýgi.
Duýgy. Yşk.
Duşman. Manydaş sözi. Duşman. Manydaş. Duşman. Manydaş, manydaş.
Duşman mı duşman mı?
Yagy. Ha yagy. Arwah.

Biznesmen.
Söwdagär.
Söwdagär para
Bolýa golaýladyň. Awazada bir oteliň ady. Söwdagär. Näme telwar?
Ne biçim diýýär? Täsir. Täsir he. Hany? He? Hany? Neydi?
Berekella. Arzuw.
Hyýal. Aha.
Syýahat. Gezelenç.
Awa, jahankeşdelik.
Möjek.

Ýagşy diýä.
Bol bol bol wagty gidip dur. Daway. Myrat.
Molla diýä.
Näme Myrat? Eee, maksat. Berekella.
Maksatly.
Bäş tane.
Maksatly. Tutan ýerli. Niýetlenen. Hä, niýetlenen.
Boldy.
Ine, rubrikamyza gowy jogap berdiň. Aý, sag bol. Sag bolsun. Indi şu barabanyny çalyp bilmeýän ritmlaň barmy? Aýdaly.
Aýdaly. Şu wagt bir günde näçe müň sany aýdym çykýar diýýär-de, ýer ýüzünde müňläp aýdym döreýär diýýär bir günde. Onuň içinde bar a her hile nemeler barda sungatyň men a bilmedim aňarsyna çykan ýokda şu wagt çalt bilmeýän ritmim bam diýýän weli bagşylar aýdy bilmeýän aýdymym bam diýen ýaly bolduda gaty kändir şu wagt bir bagşy müň aý bir müň aýdym bilýändir diýenler näçe aýdym bardyr Çünki ýaly bizem şu diňe eşitip ýörenje, bilip ýörenje zatlarymyz çalýar. Atak şeýle bilmeýän, çalyp bilmeýän zatlarymyz kändir. Başga biriniň durmuş tejribesinden özüňe sapak edinip gördüňmi? Indi şu Annur Şaripowa bilen toýa gidýäsem, indi toýçulykdar-ow, Bir ýalňyşlyk zat goýberýäň, çalmaly däl ýerinde çalýaň, ýene etýäň bir ýalňyşlyk goýberýäň, ol hiç gygyranok-da. Ýa bolmasa bir käýänok, näme hiç zada bir neme gaharlananok, spakoýny düşündirýär, spakoýny özüni alyp barýar ýaly. Ýa käýarym gijä galyp barýas toýa, sýomka diýýäs diýne diýýä. Hiç zat diýenok. Geldiň munym diýýä. Özüň utanýaň şondan giç geleniňe bara. Indikide şo ullakan adam bolup wagtynda gelipdir. Biz ýaly çagalary bar, işlisirän bolup ýene gijä galyp barýaň-a. Ana şo taýda utanýaň. Şoň spakoýniligyny alasyň gelýär-de, şoňa öýüp neme meňzejek bolýaň. Meňzejek bolýaň. Ana şo zatlaram özüňe sapak edinipsiň. Sapak-da o.
Indi bile işleşip ýörseň bir kän sluçi bolýar-da. Gijä galaýmagy indi ýa welin. Iým indi şo gün gijä gal diýýär-de. Şeýle gygyraýmaly ýer gelýärem welin, maňa sesini çykaranok-da. Durmuşyňda şu toýa degişli bir üýtgeşik bolan wakalar ýadyňa düşýärmi? Aý indi näleik boldy diýeýin, bir dostum bar ha. Muňa garap iş buýurýan, ýöne işini bitirip ýör, aý janyň sag bolsun. Aý bir gezek, iki gezek, üç gezek, dört gezek, bäş gezek, on gezek, on bäş gezek dagy işini bitirdi-ow. Menem bir zat sag bol Taňarýaka diýip barýan. Elaklyk berjek bolýaň hiç alanok därow. Bir kil dagy şoň ýalak. Ahyry bir günem bul toý diýdä maňa. Eý inim diýdi bir inime jigim öýlenýä diýdi. Öz radnoý jigim şu boş bolsaň şo gün çalt beräýdä diýdi ony. Menem näçesinde diýdim ony. Bulam jaňda diýtdä ho. Ýanwaryň on njyny diýdi. Menem bolýa diýip belledim. Munda. Toý nirde?
Toýam Tejende.
Be. Menem bärde. Aý bolýa diýdim, belledik, zat etdik. Andan Aýşe ýanwaryň onunjy geldi, zat etdi. Toýa bardym, zat etdim. Aý indi toýda çalyp otyň, zat etýän men bir zat ni to da, bilýäňmi? Haýsy restoran, plan restoran diýildi, zat edildi. Şol restoran, onuň bardy. Ay çalyp otyň şu ýaňky maňa toý diýen ýok, bir hilek toýdalay. O wagt bara beýleki nimede çan dawulam çalýardym. Dawulam äkitýärdim şo gunlandyrjak bolup. Ay orta çykyp bir döküpdi ay, ay her kimim daşymda bilýän diýip çykarýan orta. Näme? Aý indi ne? On bäş ýigrimi gezek haýyş edilensoň, näme işini bitirýär, sen hem bir işini ýürekden edesiň gelýär-dä. Aý indi Beýtdim toý sowdum gaýtdym waz etdim. Köp wagt geçdi aradan, mol ýaňky oglan gabat geldi. Aý görüp dänim bar, aý Sen ýa ýokdur diýdi. Sebäp? Meňem bir ýüzüm gyzýar. Näme üçin öýdýärkä diýip, indi sen öňňü gül ýaly gatnaşyp ýörsüň äwlem. Aý senden garaşamokdym-la diýip, menem näme boldy agam diýende, göwnüm bir ýaly meňem. Eý, inim, diýdi, bilýäňmi, är ömründe, diýdi, är ömründe bir haýyş etdim, diýdi-de, är ömründe bir haýyş etdim, etmediň-aý, diýdi. Ow, agam, men bardym-ow, ýöne şalyk gaýtdym toýda sen kamerany aç-da gör-ow, özüň, özüň ýalňyşýaň şu wagt, zat diýýän-ä, bilýäňmi. Toýda gaýtam men seni tapmadym. Gözleýän, jaň edýän il galamok diýemde, bilýäňmi? Ilini alanok, jaň etýän ýogsa, bilýäňmi? Ilini alanok, jaň etýän. Bolmady-da ahyry. Agam diýdim, şu wagt çynyň bilen diýýäň maňa ýa oýun etýäňmi diýdim. Ýok, çynym bilen diýýän. Agam diýdim, men diýdim, iýmindi diýdim, bir terslik baýaly. Ýüregim syzan ýalak, men diýdim, ýanwaryň 10-njyna diýdim. Şol restoran, seň diýen restoranyňda men baryp çalyp gaýtdym. Dokazastwa-da etdim, suratam-da düş, şo toýda surata-da düşdüm. Telefonumdan açyp görkezdim, muna on üçünji ýanwar, pylanjynjy ýyl, soň dokazat eder ýaly diýdim. Jigim jan meň toýum on jine däl on birinji ýanwar diýdi.
Onda özi ters belledipdirmi? Ýok men ters belläpdirin. Ha ol on bir diýipdir. Ol on birinji ýanwar ekendä o. Tötänden birini bagtly diýip gaýda aýtdyňda. Aýandan wara indi biriniň toýuna çalyp gaýtdyk bilýäňmi. Soň ýenem ýaňky tejene toýa bardym men. Toýa bardym maşynymam ýok. Indi Tejen şäherden obamyza gitmeli. Maşynymam ýok, restoranyň daşynda dur. Deplemem ýanymda. Okaýan döwürlerim täň. Ýaňky toýunda çalarym gelle. Ýalňyşlyk bilen çalyna. Ýalňyşlyk bilen toýunda çalarym gelle. Aýandan agam saňa hormat goýýan zat diýip buram aýdýan. Maşyn ýokdy agam ýöräk gideýin zat diýip. Aý muň maşynyna ýükledik zat etdik. Indi gitdik oba tarap. Indi şäherden obamyza aralygam bir kyrk mündiräk zat ýol-la-ow. Indi öýe ýetip gelýäs şu köçeden sowulsaň ana pylançy jaý zat diýip öýe ýetip gelýäs-dä. Indi bul oglanam dillenmä hiç zat gürlänok bilýäňmi? Öýe gelýänçä menem sesimi çykarman otyryn. Olam sesini çykarman otyr bilýäň. Indi iň soňunda şeý diýdi-de, Agam bir zat soraýyn-da diýdi, Sora diýdim. Agam diýdi şim meň toýuma seni kim gürleşdi diýdi. Men hem aa seň nesibeň gürleşdi diýdim.
Nesibesi güýçli oglan eken. Nesibesi güýçli eken o hakyky. Aý bilýäňmi Hudaý birine bir zat etjek bolsa Soň ondan ol dostuň ynandymy? Äý o dost hany şondan soň dostluk bozulan. Şondan soň wara oň öýkesini ýazyp bilmedim aý. Onda agam şu wideony görýän bolsaň ine saňa dokazatelstwo.
Hakyky.
Erkek adamyň durmuşynda zenan maşgalaň orny nähili? Erkek adamyň durmuşynda zenan maşgalaň orny ullakan. Erkek adamlar zenanlara elmydama bergidar aslynda. Bizi dünýä getirýän Inilem biz zenanlarda. Ýa bir ýadak gelseň, naharyň taýyn, çaýyň taýyn, bir geýjek eşigiň taýyn. Toýa kak položno barmaly wagtyň baryp ýören bolsaň, öýde zenan ýok bolsa, gön şo gün toýdan gijä galýaň-da. Birinji mysal-da. Zenanlarsyz durmuşymyz bilýäň bir hili boş bolup dur-da. Zenanlar durmuşy bezeýär, durmuşymyzy doldurýar. Her kimiň öz bir garaýşy bolýar. Men öz garaýşymy aýtýanda, men öz ejeme, enelemimize-de, her kimiňem ejesi bar, enesi bar. Enelemimize şolaryň öňünde özümi elmydama bergili duýýaryn. Sebäbi? Sebäbi bizi dünýä getiren. Şoň üçin hem men ejäni razy etmek üçin, ejeňi bagtly etmek üçin näme etmeli bolsa, Ederdim öz ýanymda. Ejelerimizden, enelerimizden men hiç haçan hiç zady gysganamok. Men elmydama şulara razy etdimmikäm diýen düşünjede gelýän elmydama. Näme etsemem bir hile az ýalak bolup durýar-da. Şol iň birinji we iň ullakan orny şoň bizi şu dünýä getirmek. Ana şol iň uly orny, ýa hemme ynsanlary eneler dünýä getirýär. Ana şo taýsy, şo taýsyny hiç zat bilen Men näme etsem hem bar-a bir hile bir ene hakda aýdym bolsun, ýa ene hakda gynançlyrak goşgy, ýa bir gynançly saz bolsun, postoýanno şo ejem zat ýadyma düşüp. Neme edip durýaň dagy? Ýa öz çagalaňdanam indi özüň ata bolýaň, öz çagalaňyň zadyny görýäňmi welin? Beh, menem şunýalak ejeme, kakama sorag berdimika maýzat diýip, gözüňe ýaş aýlanany duýman galýaň-da käýa.
Soňky sapar haçan aglapdyň?
Kakam pahyr aradan ir gitdi-de, onuň oňa aýdylmadyk sözleri bardy. Ýa bir durmuşda käýarym şu wagt kakam pahyr bolan bolsa pylan zady sorardym-da diýip. Kakam pahyr ýogalanda kiçiräkdiňmi?
Aý, onunjy klasdym-da. Dokuzynjy klasdym indi. Dokuzynjy synpda okaýardym. Gaty ulam däldim, ýöne. Kakam pahyr edil göz öňüň Göz öňümde jan berdi-de, şol şo pursat hiç ýatdan çykanok. Çykanok eken. Adamyň durmuşynda şo bir gynançlyrak bir zat gabat gelse, hökman şo pursat näçe ýyl geçäýsin, şol ýenem şo gaýtalanyp gelip durýar eken-de, gitse-de sen wagt geçdi-ow diýip Özüň köşeşýäň azda kände ýöne edil şo pursat edil şo wagtky ýalak bolup gaýtalanýar arasy.
Allah rahmet etsin. Sag ol. Atajan, Aýdalynyň şu sanyny müňlerçe aýdym-saza ýaňy gelen ýaşlar görerler. Indi şolar aýdym-saz hakynda, deprek hakynda, baraban hakynda näme bilmeli? Men öz pikirimi aýdaýyn. Özümçe jogap bereýin, soň näme bolmaz ýaly. Iki zady. bilseler gowy. Birinjisi haýsy baraban, haýsy ýa elle çalynýan depmi ýa barabanmy? Haýsy saz guraly saýlaýanyny bilmeli. Şu menlikmi ýa dälmi? Şu şu saz guraly menlikmi ýa dälmi? Birinji şony bilmeli. Ikinji. Ikinjisi hem çyny bilen hüwüsi bilen ýapyşmaly. Hüwüs. Şuny gowy görmeseň, ýetip bolanok hiç zadam. Men ýogsam hiç ýerde okamam. Gutaranly ýerimem ýok. Ýöne höwesim diňe höwes bilen alyp çykdym. Diňe höwes gerek. Iki zat. Birinji saýlamak, ikinjem işlemek diýen. Şoň üçin. Üçünjem ondan soň rezultatyny alýaň diýen.
Şu wagta çenli durmuşyňda bolan iň ajaýyp gün haçan bolup geçdi we nähili?
Aý, Merdan kän sanap, şeýdip-şeýdip sanap oturman bolýar. Iň esasy, Perzendiň bolanda ol perzendiň bolandaky begençli duýgyny hiç zat bilen çalşyp bolmaz. Men bir hiç zat bilen çalşyp bolmajak duýgy-da şol begençli duýgy öz çagaň bolanda perzendiň dünýä inen. Soňundan 2020-nji ýylda Türkmeniň Altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijisi boldum. Ana ol Oňa şahyr paýyna mynasyp bolan dal boldy. Bul hasam bir üýtgeşik duýgy, duýgy eken, hasam bir üýtgeşik bir sungata hasam bir höwesiň artyp, çynyň bilen ýapyşýaň-da. Hawa.
Edil şu wagt gepleşige tomaşa edip oturan tomaşaça näme diýerdiň?
Göni tomaşaçylara birinji oçur jan saglygyňyz bolsun. Diňe jan saglygyňyza serediň. Uzak ýaşajak boluň. Agzybir ýaşajak boluň. Boldy. Galan zat ýok. Po puti ýola bolup gidýär hemme zat.
Bagyt bi.
Asmanyň arassalygy, janyň saglygy, maşgalaň agzybirligi, galanam işiň rowaç bolup durmagy diýer. Bagt şonda. Onda Atajan işiň rowaç bolsun, janyň sag bolsun. Şu deprekleň owazy elmydama belentden belent ýaňlanyp dursun. Elleň hiç wagt ýadamasyn. Üstünlik hemraň bolsun.
Men şu wagt asyl her WhatsApp'dyr gepleşik men indi WhatsApp diýip şu biljek bolup uradym şöt obraza girip.

Okamasaň şun ýaly bolýar diýen bolýar. Okasaň hamisini okanlar ýaly bolýar. Tet tet tet terere diýip bar o siklcak gylsa bar. Jaýalamdy döwüň indi maşynalamda döwüň diýip durmaň ýöne. Bak

Nädip bişirýä ony zat diýdi bolsa. Toýa, toýa barýaka gazynyň ýanynda durup seredip görýän. Aý, ondan beterräk zatlaram iýýändir.
Häzirki geljek naharga bilen. Eý, düýnki toýda bar-a. Mahita getiräý diýdim-dä. Ony getirdi. Içdim muny. Soň ikilenç gezek şol ofisianda şeý diýip neme etdim-dä. Seredenok-da. Onnoň, Aý, bir salym seret diýip durdum, bir seretmedikä, şoňa ýene mahita diýeýin-le diýdim, oňa çenli şeýtdi-ä. Ýa üçrellälik gelim diýdime. Ýene bir gezek synap atyn-da, aý bir neme ofsiant gel-aý indi. Grip bile erbetleý, ýöne üsgürip, asgyryp bulamyjar-da. Biri guýup berdi, arkaýyn alyp guýup berenem. Bärini goýamok dämi?
Özüň diýdiň. Şeýdem bolýar. Tarp tarp tarp näme ýetişdirýärler. Iý magnitede bir de iýdi goşma. Näme bolsa görüber. Dawleniýam galdy şu wagta.
Atajan. Mhm. Erkek ýaly aýt. Bir aýlyk girdejiň näçe?
Ete sikri. Bir ýeriň agyryp dursa gepleşik ýadyňa düşmeýär. Şoň üçin Göni tomaşaçylara birinji oçur jan saglygyňyz bolsun. Menem pauza beräýinmi? Pauza däýmedik diýýä.